Maame, ɛno a ɔda yie. Nyame adom.
Yɛda Yesu ase.
Yɛda Yesu ase. Yɛntoa so. Ebi mu frɛfrɛ yɛ. Me nnamfofoɔ mmaa no ɛne mmarima no. Bebree frɛfrɛ yɛ. Wɔn a na wɔne wɔn wɔ camp no. Ɛɛ. Wɔn frɛfrɛ o. Sɛ yɛ dɛn. Wɔn se nea ɛkɔ so no wɔn sɛ wɔn retie paa. Enti me nyɛ very careful. Na nea meyɛ no menka hu sɛ momfa me nkosi baabiara. Na ɔmo tumi convince nipa kyɛn deɛ me mekeka no nti deɛ me mekeka no deɛ ɛduru baabi a nso Ɔse ɔmo tumi yɛ dɛn? ɔmo se deɛ me mekeka no ɔmo tie Aha. na me me baako a me convince ɔmo no menka hu sɛ ɔmo bɛtumi a convince more than me

ɛfrɛfrɛ wo no sɛne sɛde wo text messages no kɔ akoma to yam ɛno a woka asɛm a meka kyerɛ o mese fear not nyame ka yɛn ho anadwo nyina yɛn nae o mm. mpaeɛ nko a yɛbɔ mpaeɛ de taa dwumadie akyi yɛn atiefoɔ nyinaa nso bɔ mpaeɛ de taa dwumadie akyi yɛn nipa ɛfrɛ no ani yɛn ka ngu so ɛna anadwo yi yɛdi paa yɛawe mpaeɛ fira mpaeɛ anom mpaeɛ yɛayɛ den yɛkra yɛ den Yɛama yɛkra aduane anadwo yi, nti Nyame deɛ ɔde yɛ bɛsi yie. Na ɔmo ho sɛ yɛnsi baabi a, yɛde agyidie sɛ Nyame ɔde yɛ bɛsi yie. Nyame ayɛ yɛn nkunimdifoɔ dada. Yɛkyɛn nkunimdifoɔ. Nti obi a ɔretie biara, me madi kan aka sɛ yɛhia biribi a mfiri hɔ. Deɛ ɛhia yɛn firi hɔ ara ne mpaeɛ. Okristoni, bɔ mpaeɛ fa taa yɛn akyi. Na ɛko no yɛ den, nanso megyidie sɛ. Nyame nti yɛbɛwie. Ɛyɛ ko a Nyame ɛko ma yɛn na Kristofoɔ bɛdi nkunim. Maame, yɛntoa so. Ɛnɛ me ne wo hyɛ aseɛ firi baabi koraa. Occultism ɛyɛ de ade?
Yɛka sɛ occultism a, ɛyɛ honhom bi a ɛwɔ wiem, pepom, amiem, na wɔabom ayɛ baako na wɔko tia. asase yi so. Ɛyɛ honhom yɛ ɛwɔ wiem. Wɔn ho ɔden. Wɔn ho ɔden. A ɛwɔ wiem, mpopom, nniem, ɛne ɛte asase so, nsuom. Wɔn ne yɛn na te.
Nsuom. Nsuom. A wɔn ko ti, wɔn ho ɔden, wɔn ko tia yɛn. I see.
Na nti sɛ wɔn yɛ honhom, nti adɛn na wɔn yɛ adwuma ɛwɔ nipa mu?
wɔde Honhom no ba, wɔde bu yɛn nnipa dasani mu a, ɛnne yɛfa obi de yɛ Honhom mu adwuma. Hmm.
Wɔwɔ mmara a wɔde yɛ adwuma? Paa. Mmara no bi ne sɛn?
Wɔdi mmara ne sɛ, te sɛ wɔakɔ mu no, wɔdi wɔn mmara so. Wɔwo gyidie, ɛnna wɔdi wɔn asɛm so.
Ɛnte sɛ ɛnnɛ yi, woba ɛ, wokɔ bank, wowura banking hall, yɛse men use mobile phone, yɛde abɔ hɔ sɛ men use mobile phone, men use mobile phone, ɛma ne ringi nyɛ dede. Afei wobɛnya call koraa pue kɔ abɔnten no, ɛno yɛ bank no mmra. Afei wowura bank bi a, wɔde restrictions bebree aba, wohyɛ kyɛ koraa wo sɛ woyi. Ɛ, mo nso mo mmra no te sɛn? Ɛ, yɛn mmra no ne sɛ, one, wowura hɔ a, womfa mobile phone nkɔ hɔ. Wowura he a, Wo wura yɛ hall anaa yɛ temple a. Wo nfa mobile phone nkɔ. Wo nfa mobile phone nkɔ. I see.
Wo nfa mobile phone nkɔ. Nti yɛ wɔ yɛ rules and regulations. Abide by the rules. Respect the rules. Obey the rules. Nti wo bɛ kɔ no ɛbɔ hɔ. Sɛ yɛ ka sɛ switch yɛ mobile phone off a wo bɛ di so. One yɛ mpɛ distraction. mompɛ distraction. Never. Ade a ɛbɛ distract wo na ɛbɛyi w'adwene afiri nea woyɛ no so no, yɛmpɛ. Sɛ woba mu na yɛse obiara mpresent nsuo wei a, wo nso wobɛ present nsuo no, wopɛ o wompɛ o.
Woakɔfa nsuo no bi aba. Wobɛkɔ akɔfa aba.
Sɛ aduane na yɛdi a, obiara bɛdi bi, wokyiri o wonkyiri o. Nti wobɛ di bi. Ne sɛ mode mmara yɛ adwuma. Yɛde mmara yɛ adwuma. Ɛnɛ obi te obi te asɔre dɛm na ɔne ne boyfriend ɛkyate. Obi te asɔre dɛm na ɔne ne boyfriend ɛdi nkɔmɔ wɔ phone so. Ɔte asɔre dɛm o. Onim sɛ nyame wɔ hɔ. Saa nneɛma no nyinaa na yɛ monitor. Asɔre, da biara mpaebɔ a ɛkɔ so wɔ asɔre, biribiara, programs biara a yɛyɛ wɔ asɔre, wɔn monitor. One, ɔsɔfo sɛ. off your mobile phone na obi te hɔ na ɔresivu whatsapp, ɔretwa pictures, ɔreyɛ wei no, ɔbonsam no kora di kan bɔ wo paa wɔ asɔre dan mu hɔ dada. Because one, wombu Nyame na woabebu Nyame nipa no. Wombu Nyame na woabebu Nyame ne nipa no. Enti mo Akristofoɔ no momfa mmara nyɛ adwuma. Saa na mɛka. I see. Nti akristofoɔ nfa mmra nyɛ adwuma but wokɔ devil's camp a wɔde mmra yɛ adwuma. Ae, wokɔ bosom fie a anaa mallam hɔ a wɔbɛka kyerɛ wo sɛ bu wo mobile phone all because not to distract. I see.
I see.
Well, nti ɛbɛsi dɛn na obi akɔ akɔ joine? Deɛn na ɛbɛsi a ɛbɛto obi a ɛbɛma no akɔ joine saa occultism yi? Well, me deɛ mennim obi deɛ but me me deɛ no, Neɛ ɛma me kɔɔ mu no, one, mannya fatherly love. Me maame na ɔbrɛ paa. Nti mehwɛ brɛ no a na me maame brɛ no a, meka too me tirim sɛ ɛsɛ sɛ metumi yɛ biribi ma mede boa me maame ne m'abusua ne me nuanom. Nti manhu sika anaa mamfa sikanibere anto me ho so ansa na mewura mu. Nti me me side no, Nea ɛmaa me werɛ mu no ne ɔbrɛ a na mebrɛ, mmoa a na minnya, ɛno na ɛde me kɔ wura mu. Nea ɛde me werɛ mu no nso no, me nso mihuu bi paa.
Si so bio ma me. Ese, Me deɛ mennim obi obi reason nti a ɔde kɔɔ mu. Okay, but wo deɛ no? But me me deɛ a mede kɔɔ mu no, one, mannya fatherly. Madali family love na ɛnyɛ bi. Abusua nyinaa wa wɔn ankyerɛ dɔ ankyerɛ wo. Ma ɛnya saa dɔ no.
Ɛdeɛ ɔdɔ no na na wohwehwɛ afiri wɔn hɔ. Woahu sɛ nka agya wawo wo ba deɛ. Wowɔ mu a na wabisa no ne haw.
Ne ho te sɛn. Ne ho te sɛn. Deɛn ne ne problems because obiara wɔ problems. Deɛn na ɔrefa mu a ɛyɛ challenges ma no. Deɛn na ɛsesa n'adwene? Deɛn na ɛmma no nsi nndi mu wɔ Kristosom mu? Akwadaa biara bɛtumi aka akyerɛ wo. Na sɛ me papa a ɔwoo me, me maame a ɔwoo me, wɔammisa me mmisaa da. Obiara amfa me antena ase antu me fo sɛ na anka abusua de anaasɛ agya ne ɛna de wɔn mma bɛtena ase atu wɔn fo. Abrabɔ yi, yɛkɔ no sei, yɛyɛ no sei, na yɛayɛ no sei na ayɛ yie. Mannya bi. Me maame biaa ntu me fo, me papa biaa ntu me fo, obiaa nkyerɛ me ɔdɔ, nti mea me faa me bra na mede too me nsam na me bɔ me bra. I see, ɛnti sɛ wo wura mu a, ɛkwan bɛn na wɔfa so welcome wo? Welcoming no deɛ ɛyɛ fɛ paa, ɛnyɛ nea mo Akristofoɔ mo yɛ no. Sɛ obi ba asɔre a na hwan na ɛnɛ yɛ ne first day na wama wo nsa so ne ama wo dɛn dɛn ne ato nwom ne ama wo one bottle of mineral. Daabi, ɛhɔ nte saa. Yɛwɔ Kamoa, w'ankasa sɛ adwene a wode kɔeɛ no wose sɛ mekɔ a memmɛ biom a, wobɛba biom. Welcoming no nko ara no, wobɛba biom. Deɛn na wɔyɛ?
Yɛgyegye w'ani.

private companies, Agya Wajo.
shops owners, supermarkets, kyerɛ sɛ nneɛma, nkurɔfoɔ a wɔdeda nneɛma akɛseɛ akɛseɛ ano. Mm, ɛna wohyia wɔn wɔ hɔ. Market women, mehyia wɔn nyinaa. Nti ɛyɛɛ me anigye. Na asɛm a m'adamfo no ka kyerɛɛ me sɛ, Hwɛ wei mu. Sɛ wei mu atumi ayɛ sei a, wo nso wobɛtumi ayɛ nea ɛkyɛn saa ansa na yɛrebɛwura tɛmpol hɔ. Ɛnti saa ahosom no, woara wobɛtumi de wo ho akɔ anaa kyesɛ obi recommendation ma wo? Ɔɔ, w'ankasa wohwɛ wo living no a, wobɛtumi de wo ho awura mu. Obi wɔ hɔ nso a wahyɛ wo brɛase a ɔreyɛ adwuma but n'ahoɔden no nkɔ nti ɔkɔ hɔ for ahoɔden a wobɛtumi de apush no adwuma no. I see. Yɛka sɛ ahoɔden a, ɛnyɛ sɛ woakɔdi aduro a woanya ahoɔden.

na siesie mu. Nti ɔkakuleti a, na ɔde extra bi aka ho, nti ɔma me the figure of one billion. O first sika a yɛde ma yɛ one billion. Those days.
Ɛno year bɛn mu no? Two thousand and three. Two thousand and three, one billion. Ɛnɛ one billion nyɛ sika kuma o, na two thousand and three. Yɛn to aso ɛ. Nti ɛhɔ no ara, wɔn maa me three days sɛ me nfa nspɛne sika no nyinaa. Nti ɛbɛtɔɔ m'adwene mu sɛ.

within three days. Nti that time car bɛn na wotɔɔe?
That time no car bi baae. Ninety three point five FM. Mekae sɛ Alata guy bi de Barracuda Benz baae. Deɛ mebɔ Ninety three Barracuda point Benz no a, five wɔn a na me ne FM. wɔn wɔ area hɔ no bɛhu. Wɔn bɛhu. Okay, wo deɛ, bɛ question a mebisa a wofeel sɛ ɛbɛtumi a identify wo easily no, ɛyɛ a mɛ, mɛ answer. Why? Okay. ɛno ansa ɔbɛka sɛ nana wei deɛ meyɛ ansa why ne yɛntoa so very well ɛnti na woda wo kaa mu na wodaadaa ho na wode kɔ na wode bɔ wo namfo no obi amisa wo sɛ ah wonya sika hene na wɔn fi sɛ bi a bɛrima bi na menya ɛna watɔ kaa na ma ɛna ɛɛ because me baabi a na mewɔ no na metaa firi hɔ na makɔ me new side hɔ okay yɛ mu a na maba ha baako okay sɛ nipa adwene mm. ɛne me papa no ɛnti

gyinaa me nan so three days, metɔɔ nneɛma. I see.
Tɔɔ nneɛma. Yɛntoa so.
Nti ɛno akyi no, ɛna mesan kɔɔ biom, ɛna wɔn san maa me five hundred.
Nti na wɔn nim sɛ sɛ ɛno deɛ mɛtumi anya car because nea aka nyinaa yɛ car. Okay.
Nti ɛno no na meyii me tɔ car. Ɛno ne ɛno yɛ second bonus.

But ɔmo hwɛ me spiritual records no mu a I'm promoted. Okay. Which means sɛ nea na me start wɔ school no, I reflect wɔ hɔ. Asɔ ɔmo ani. I reflect wɔ hɔ. Nti ɔbonsam a promote you. Ɛgya wɔ adwo. Because medi kan yɛ abortion ɛde sacrifice bi akɔ. Nti yɛ promote me. Nti ɛhɔ no na me nso me nya intention bi sɛ ah ɛneɛ me sɛ saa sacrifice no a me yɛɛ no afei na me nya so. Mfasoɔ. Mfasoɔ. Saa na ɛbaa me ho adwene mu. Nti ɛno akyi no ɔmo se sisia deɛ ya settle nti ɛsɛ wo starte sacrifice no a ɛde wo bɛ enter into the realms. Okay. Mhm.
Nti ɛhɔ no me san tena ase a na ɔmo se me fa obi mbra. Fa obi bra bɛyɛ no dɛn? A sacrifice.
Obi a mede no bɛ twa so. Wo bɛ ku no.
I see. Nti ɛhɔ no na. Ɛno na ɔfɛ sacrifice a ɔwura mu no ɔkɔ yɛ. Ma yɛ sacrifice tu dada. Ɛno deɛ yɛdi yɛ yɛadi no ho nkɔmɔ mepɛ sɛ mekyɛ sɛ. Nti wei mu sika na wɔde maa mi no. Aha ɛho sacrifice. Nea mi so mi bɛyɛ no sɛ obi na etua ato hɔ. Okay. Ɛna mi ma ba na ma bɛ nya. Okay. Nti mi so sɛ ɛsɛ mi so mi tumi pay bi to hɔ a obi so ba a ɔbɛ nya nti ɛno mu no. ɛna ɔmo se saa deɛ a menkɔfa obi mbra, wɔn specify sɛ wo maame anaa wo papa, nti metenaa ase ara na mekae me uncle no a ɔreku me no, ɛna mede no kɔɔeɛ, nti na me father side no mayi nipa two wɔ hɔ, me uncle no a ɔreku me no mede ɔno kɔɔeɛ, nti ɔno nso wuuiɛ, nti ayie no ase no ɔmo ka kyerɛɛ me sɛ mma me ntɔ even bottle of water mfa nkɔ. Nti mantɔ hwee ankɔ. Me ne me maame firi ha kɔeɛ as a normal human being a meyɛ normal a meyɛ m'adwuma ɛna yɛkɔeɛ. Ɛyie no ase mankɔ. Na anadwo twelve midnight no me crews no wɔn baa hɔ bɛ active wɔ yie no ase ɛnyɛ physical o ɛma nkorɔfoɔ a na ɛwɔ yie no ase nyinaa dwaneeɛ gyaa funu no hɔ. How?
Meka a, wɔn a wɔkɔɔ bi no, wɔbɛte nea mereka no ase paa. Biribi bɛnantee kyɛnsedan no ne canopies na wɔayɛ no. Mframa bi bɔeɛ, nti ɛbɔɔ wɔn hu, na wɔdwaneeɛ. Ne nyinaa akyi no, mewɔ dɛm, me ara meka kyerɛ. Ɛno ne wo first sacrifice a woyɛɛ? Ɛno. Ɛno ne ne me third. Wo third sacrifice.
Ɛɛ, me ankasa me nyinsɛn. Ɔno no third sacrifice no, ɔyɛ hwan?

Me nyɛ baby wɔ mu bio because na ɔmo hwɛ me a m'ani so ɔhye na ɔmo nim sɛ me kokɔ kokɔ baabi nketenkete nso na so ata me ma after sacrifice no nso me kɔɔ Nigeria bae nti ɔmo hu sɛ me nyo na before a mɛkɔ hall hɔ no na makɔ malams nom ne bosom ne nneɛma so nti na ɔmo nim sɛ me me ho nyo nti ɛhɔ na ɔse yɛ bɛ kyerɛw sɛ nea ɔbɛyɛ ɔbɛ nya sika na ɔmo sesaa books binom ɛde bae na ɔmo kyerɛ me shops a me taa kɔ a. benya books no ne nneɛma a. Okay, yɛbɛba ɛno so.
Nti sacrifice no, kwan bɛn na wofaa so kuu ɛyɛ the third person? Yɛ pullii no so. Mo frɛɛ ne kra no.
Ɛna ɔbaaɛ. Ɛna ɔbaaɛ. Nti ɔbaaɛ no, ɛna ɔbisa me sɛ ɛyɛ wei? Ɛna me se ae, na me nyɛ sure. Ɛna me san, ɛna me bɔɔ ne din, ɛna ɔgyee me so. Nti me bɔɔ ne din na ɔgyee me so no, ɛno na me se ɛyɛ ɔno, ɛna ɔmo se okay. Ɛna ɔmo yii knife no maa me. Knife no nyɛ knife a. Yɛde noa aduane wɔ kitchen no bi. Ɛyɛ dɛn knife? Ɛyɛ special knife bi a wɔn ayɛ. Ɛfiri he?
Ɛwɔ wɔn hɔ.
Okay. Ɛna ɔde maa me. Nti ɔde maa me no, ɛna me bɛɛ no. Na me ntumi nhwɛ n'anim. But me kae sɛnea ɔrepuu me no a, ɛhɔ na me de sekan no strikee. Adɛn nti na ɔbaa foforɔ na wontumi nhwɛ n'anim?
Na ɔhwɛ m'anim paa. na ani nkosua da m'anim nti na within me no me feeli guilty but edwen sɛnea kwan a ɔfaa so rape me a wannya mercy for me no me nso mennya mercy for you. I see.
Na sɛ wotua ne ka na wode sekan no yɛɛ dɛn? Na mede wɔɔ no.
Ne hefa?
Ɛsii ne yam. ne ne ne ne nufu ase ba ne yefun no so no, nti mede wɔ n'akoma no side hɔ. Nti ɛhɔ no ara na.
Na e, esi dɛn na wo wode wɔn a wofi wofi wɔn mu sɛ muhu sɛ wawu? Adeɛ no waba in the form of body. Okay.
Nti mede wɔɔ no wieɛ no, Metwee sekan no pɛ na ɔfirii hɔ na ɔkɔeɛ.
Wantɔ hɔ, mogya bi angu hɔ. But mogya no a na ɛwɔ knife no ho no, mede kɔsii adeɛ bi mu wɔ hɔ.
Deɛ adeɛ bi?
Yɛayɛ biribi, ayɛ sɛ silver cup bi. Nti wode wom, ɛno mu na sekan no wɔ ansa na wɔayi.
Nti mede sii mu no, ɛna body no deɛ kɔeɛ. Nti mebaa fie no, the next day na wɔfrɛɛ me ka kyerɛɛ me sɛ papa no awu. Nti wɔkaa sɛ wawu no,

Mpaeɛ no one mo a mo bɔ no nyinaa mo yɛ mo yɛ mo mo yɛ trenee mo yɛ clean ansa na ebi ebetumi a survive no na sɛ survive no a ebe hiti back to me. I see.
Nti na me nso me. Me ba ma me ntie mu yie sɛ ɔmo a ɔmo tene ɛwɔ abrabɔ yi mu no akristofoɔ papa no sɛ mpo mo de sekan no wɔ nipa ne soul no na ɔmo wɔ ne nkyɛn that particular moment no na ɔmo gyina bɔ mpaeɛ a nipa no nwu. Ɔnwu.

You are unclean. Mm. Woyɛ unclean. Menim abra, Because- menim aberanteɛ bi, ɔ- ɔde ɔne ɔbaa nna a, ne ho ntɔ no. Nti mmaa no a ɔne ɔmo da no, spirit bɛn na ɔmo so ɔmo kuta? Mm. Nti you are unclean. Obi wɔ hɔ a, wada, ɔne, wo ne ɔ- ɔbaa no daeɛ no, ebi a wɔ hɔ a no, one, wayɛ menses a menses no retwa. Mm. But because ɔno ohia sika wɔ wo hɔ nti, wanka nokorɛ no ankyerɛ wo. Wo ne no akɔda. You are unclean. Hmm.
Enti sɛ ɛretwa saa na sɛ ɔne no kɔda a, deɛn na ɛkyerɛ? Obi wɔ hɔ a, ɛntwa, ɔne no bɛda. Wɔde asɛm bi ato wɔn tirim sɛ, Wo ne ɔbaa a wayɛ bra da a, yɛbɔ wo dua a, ɛnka wo. Ɛno yɛ nokorɛ?
You are unclean. Ei!
Na sɛ ɛnyɛ nokorɛ, ɛ, ɛ, wɔbɔ wo dua a, ɛbɛka wo? Yɛ wo biribi a ɛbɛnya wo?

na ɔbaa no anya ne menses nti wo ne ne da na ɔbɔ odua ne nka ho a ei ei watoa fam watoa fam yɛsɛ nyɛ saa na teɛ o nyɛ saa na teɛ na ɛno kora mpo no saa mogya no ɛko tia wo wabrabɔ maame yɛntoa so ɛnti sɛ ɔyɛ sacrifice ne wie a

time sɛ sɛ twelve o'clock ɛna yere kɔɔle one particular spirit a time a yere frɛ saa spirit no with the words am reciting with the incense am burning to bring him to pull him down.
Eii words bɛn na ɔmo ɔmo recite. Me ntumi nka words no yie. Ok wo werɛ fi. Me werɛ nfiri yɛ.
But ɛho nhia sɛ ɔbɛka. Nka yie. Wayɛ abɔde foforɔ. Yehowa yɛda wo ase. Yɛda Yesu ase. Hmm. Nsuro. Ebi abɔ ohu. Baabi a wowɔ biara, mensuro. Yehowa ka yɛn ho. Nyame ayɛ yɛn nkonimdifoɔ. Nyame abue yɛn anim na ɔpɛ sɛ ɔto mu, but ɛnyɛ yie. Nyame adi nkonim. Maame, wo ti a ɛpɛ a ɔnyinaa no, ɛkyerɛ sɛ Nyame adi nkonim. Na yɛ dea wobɛka ahintasɛm no nyinaa ansa na yɛasɔre afidie yi so. Nyame ka yɛn ho. Mesan mo akwaaba biom. Y'agya. Na yɛduru baabi a ɛɛm books ahodoɔ wobɛyɛ sika wa wobɛyɛ sika. Yɛntoa so mfiri hɔ. Nti wɔn maa me books ɛna wɔn maa me monitors because sɛ biribi kyere m'adwene a day time no mentumi mma hɔ because me na ɛte obiara. Enti no, wɔmaa me monitors, nneɛma bi te sɛ iPad, mobile phones a mɛtumi ayusu sɛ mentumi nka biribi a, mɛtumi akɔntakte obi na wama me. Enti wɔmaa me monitor no, ɛyɛ adeɛ bi a biribi tia so na me kɔnɛte wɔ me dan so de bɛsii monitors no mu. Enti ɛhɔ no, saa night no, Ɛna me sɛ ok saa deɛ a mɛ starte me kiss ne me nneɛma nti me kɔ hyɛɛ perfumes, nsuo, dwareeɛ ansa na me yɛ clean saa time no nso na me nyɛɛ bra yɛ me ne barima biara nso anna nti saa night no mu no ɛna me starte sɛ me test me faith. Nti ɛhɔ na me starte sɛ me redi wɛs no me redi aa me aa me redi aa na me duru baabi a me tumi hu sɛ me nte asase yi so biom me dan no a me wɔ mu no me nte mu biom na sɛ me wɔ dan no mu koraa no a me tumi hu sɛ biribi ama me so nti na me a me hu sɛ ma yɛ possessed nti me naa mu nna mu na me kan me keys ne saa na angel no descende ebi wɔ hɔ a ɛba a. ɛde half face bi ɛba, half face, half body, ebi wɔ hɔ a na ɛde smoke na aba, nti ɔdesɛnde na ɔkasa a na mate, nti ɛhɔ na ɔmmisa me sɛ deɛn na mepɛ, na meka kyerɛ no sɛ mepɛ sɛ menya sika na makeka me nneɛma no nyinaa na mede akyerɛ no, nti ɛhɔ na ɔkyerɛɛ me sɛ bue book no ha sei, page sei, Keith na ɔwɔ hɔ no, Angel na ɔwɔ hɔ no, me frɛ no a ɔba bɛ yɛ sei ne sei ama me. Na sɛ devils camp no ankasa no ɔmo nso wɔ angels? Ɔmo wɔ angels, mm. ɔmo wɔ angels. I see, yɛn to aso.
Nti ɔkyerɛ me na he was with me, he abide with me, biribiara a me hia no ɔkyerɛ me, wayɛ me sɛ.

First practice no a mede bɛyɛ sika no, meyɛɛ no sei no, na mede too plain paper so na mede too box mu, ɛna me mixee ne perfume, perfume ɛna mede guu mu, ɛna mekataa so, ɛna mefaa histil ɛne dondo, nti mebɔ mu saa ara, nti sɛ obi wɔ me nkyɛn a, ɛyɛ me group no bi a. Wobɔ dondo Me group no bi wɔ me nkyɛn a, nti me bom na me bɔ whistle no ara na ɔka sika, bra, sika na ɔfrɛ sika no, nti ɔfrɛ sika no ara na box no ayɛ ma. Ayɛ sika ma.
Ayɛ ma.
Egya no yɛ hyew. Ayɛ ma a, me wɔ adeɛ bi a me de bɛ to so nkɔ biom.
Dɛn na wode to so? Me ntumi nkyerɛ wo. Ntumi nkyerɛ, okay. Nti me de to so a, na. Na capture sika no ato hɔ. Nti no ɛno mu no na me hu sɛ oh ma mayɛ strong. Sɛ deɛ waduru akyire. Sɛ deɛ metumi gyina.
Nti me wɔ mu ara me yɛ wie sɛ ade kye a obi kraman bi na ebia ma makyekyere biribi afra aduane na kraman no abɛfa amene nti ɔmene a ɔbɛ gyina hɔ na makye no na matwa no. Wayɛ dɛn?
Maku no. Waku kraman no wankasa? Wonsuro? Ei!
Me ku no a.

Mentumi mbɔ ne din. Mentumi mmɔ ne din. Hmm, I see. Hey. Hmm. Ɛno ɛno ɛno ne kwan a wofa so nya wo daily money. Hmm. Sika biara nti sika biara wopɛ biara no. Biribi a mehia nyɛ sika nko ara.
Hey. Etu wopɛ obi kura a wobɛtumi agye.
Me physical no na me nhyɛ da nnɔ bɛɛma but me dɔ me ne wo bɛ nante a with a purpose. Mm purpose bɛn na na wo ma wo ne bɛɛma nante?
Me nsɔfri me ho wɔ relationship bi mu na na me ne bɛɛma no wɔ hɔ no me m'adwen mu no me hia ne kra no akɔ nti me pile ne te sɛ sɛnea me yɛde sika kɔ bank. Nti sɛ yɛhia biribi na even po me nni ha a, motumi yi bi na mode ayɛ adeɛ ama me.
Me, kyerɛ mu bie, mente aseɛ.
The reason behind going into relationship no, ne sɛ me nnɔ wo physical, me nnɔ wo. Mm. Ɛno deɛ, me Ade korɔ nti a wokɔ, wo enter into relationship ne sɛ, ɛnyɛ dɔ na wode dɔ, na mmom wopɛ nipa no kra, ne soul.

Ebi life asɛe te sɛ me papa no sei ne nneɛma nyinaa asɛe wɔ break down sɛ ɔni fifty pesos kɔ ebedidi wɔn mo yɛ bia me make sure sɛ both physical and spiritual no masɛe o. Woso wɔ sika te dɛn agye guy baako.

Nti yeyi de ayɛ ade ama me a, ɛno no, ɛnyɛ me business? Ei!
Yehowa, yɛntoa so ɛ!
Yi wo deɛ wurawura shops ahodoɔ mu wɔ Nkran ha. Ɛhɔ koraa yɛfrɛ hɔ sɛn? Makola. Wɔde yɛ kɔ ma me menhyɛ da nim Nkran yie. But wurawura shops ahodoɔ mu a afei duru stage bi na me ti pae me. Nti Reverend Solomon. ɛna ɛtotɔɔ nsuo bɔɔ mpaeɛ guu so ma me nom bi de bi faa me tirim at once ɛna ɛgyaeɛ me gyina hɔ nom saa na obi de apampan yɛfrɛ no sɛ mpo tray aha ɔde tu m'ani ano no
Issue one. sɔfo sɛ wokae Ɛbɔ wo koraa.
ɛbɔ m'ani kosua no Ɛnso wɔ se yɛsan tɔ nsuo bɔ mpaeɛ ɛna ɔsan tɔɔ nsuo
bɔ mpaeɛ gu so ɔse nom bi na fa bi gu w'ani no so because wɔn se mehwɛ nneɛma bi a ɛni kwan sɛ mehwɛ hmm. na yɛko paa ɛnyɛ easy ɛnyɛ easy koraa ɛnti nam se we don't need anything from obiara deɛ ɛhia firi hɔ ne mpaeɛ ɛyɛ mpaeɛ pɛ na ɛbɛtumi akura yɛn Nti sɛ ɔyɛ okristoni papa nko ara deɛ a, mesrɛ wo kɔ kotodwe na bɔ mpaeɛ na fa tae n'akyi. Kɔsɛ ko no ɛden. Nneɛma a me ankasa mekɔhu m'ani so wɔ makɔla hɔ no, ɛsɛ w'ani ɛsɛ ɔka kyɛ yɛwura sɔ baako ma mene wura hɔnom na ɔma smile ɔma ɔserɛserɛ kyerɛkyerɛ m ka ɔma ho kanta mene sɔfo wura hɔnom amuna wɔn ankasa biem till time a yɛfiri hɔ Mefiri hɔ na wɔhyɛɛ aseɛ ne no redi nkɔmmɔ.
Na Nyame buee sɔfoɔ no ma no kaa sɛ, Wɔn a mote hɔ nyinaa no te nsuo mu. Nti, saa nneɛma no, wowura saa shop no mu kɔtɔ adeɛ a, nsusuansoɔ no te sɛn? Na asɔfoɔ bi nso wura mu, ɛno nso na wɔde ɔyɛ ɔne kɔyɛ deɛn? Saa shop no a yɛwuraa hɔ no. First shop no.
Ɛhɔnom na yɛnya yɛn nneɛma no. Menya sika a, meyi sika aba asase so a, ɛyɛ saa shop no mu. Saa nneɛma no firi he?
afi po ase. Nneɛma no ehu no nyinaa. Afei nso ebi wɔ hɔ a toa ketewa bi na cross a ɛda mu ɛne kosua. Ɛne kosua. Mehu mehu oil baako a ɛsoro no yɛ kɔkɔɔ, aseɛ no yɛ blue, ɛna mfimfini yɛ yellow. Saa oil no wo yɛ shake shake shake shake a ntumi ammɔ, ntumi amfra. Adɛn ntia?
ɛno na ɛkyerɛw sɛ biribi wɔ hɔ. afei nso ɛtoa no nso ɛsi dɛn na ɛtoa bi wɔ hɔnom a na kosua kosua hyɛ toa nim because kosua no kɛseɛ no ɛntumi nwura toa no ano nso na kosua nhyɛ inside kwan bɛyɛ so na wɔmfa so yɛ saa nneɛma no yɛwɔ temples ɛne halls a wɔyɛ saa nneɛma no nyinaa nti sɛ wowo nnim a wonnim nti wɔkyante na kosua mu a na wɔyɛ dɛn
Ɛɛ sɛ ɛno nyinaa yɛ keys na yɛ use no. Na akɔ hyɛ mu.
Ei ɛnti sɛ obi ɔsɔfo na nom bɛtɔtɔ nneɛma wɔ hɔnom no saa oil na ɔmo kɔtɔ no ɔmo de kɔ yɛ deɛn? Ɛno na ɔmo de frafra oils ne nneɛma ɛne de bi gugu asɔre mma so na neɛ pole ɛwɔ ne area mu no ɔto oil no a te sɛ crowd puller no a.

Nsɛnkyerɛwfoɔ biara saa shop no obiara kɔ hɔ.
Nti sɛ sɛ nipa bɛ di wɔ akyi. Contractors obiara kɔ hɔ obia ebia wɔ adwuma mu opɛ promotion ne nyinaa wɔ hɔ. Wo hia promotion wɔ adwuma mu a. Biribiara a wo hia biara wɔ asase wei so wo bɛ nya wɔ saa shop hɔ. Na wo nsa ka wie a deɛ na ɛbɛyɛ ama wo.
Wo nsa ka wie a wɔn sɛ obi wɔ hɔ a sɔfo no sɛ. ɔnni into much into details te sɛ yɛn a yɛwɔ mu a yɛakyerɛ yɛn adeɛ agu mu. Wokɔ na wokɔtɔ na wo use kɛkɛ a, wobɛka sɛ wo use kɛkɛ. But keys ne nneɛma bi a wobɛ use no, sɛ woantumi ambɔ a, ɛyu ɛyɛ adeɛ no ma wo yɛ kakra for short time no a, na asɛ twa ne ho na abɛ use abɛsi wo so na ɛne wo reko. Eii!
Na spirit no ankasa ne saa sɔfoɔ ne nkorɔfoɔ no a wɔn use politicians ne adeɛ no ankasa reko. for how long no na ɔbɛko. ɛsɛ wo kra ɛsɛ nneɛma bebree wɔ wo ho. sɛ wo kra
na asɔfo asɔremma no nso a wɔn nso akɔgyegye bi nso ɛ. sɛ wɔfɔ. a wɔnnim innocent so wɔnnim ɛna wakɔ asɔre ɛna ɛde bi agu ne so ɔnim sɛ ɛyɛ normal oil. adɛn nti na wokɔɔ hɔ in the first place. sɛ yɛ asɔre.
asɔre bɛn na wonim.

Yehowa.
Curtains bobɔ altar so. The thing behind the curtains no wo na wakɔ asɔre no wonnim. Stocking chairs akɛseɛ sisi hɔ. The thing behind, under it and inside it no wonnim. Stocking chairs no. Pulpit akɛseɛ.
Too much decoration of flowers and all those things no, me te ha reka sɛ ɛnyɛ asɔre papa. Egya no yɛ hyew. Na wo kɔ na sosɔfo akyekyere ɔyɛ bruu, green, red, yellow ne nneɛma de ama wo a, meka kyerɛ wo sɛ do as I say. Commanding oil. Some years in bondage, yɛwɔ oil bi wɔ hɔ a yɛakyerɛw something something bondage wɔ so. Ebetumi ayɛ ten years bondage. twenty, thirty, forty, eighty, seventy, hundred. Sɛ ɔde wo kra kɔhyɛ saa oil no mu a, you will be in a bondage for the rest of your life. Ei!
Yehowa, egya de yɛ hyew. Enti no, you have to know the right pastors you go, the right pastors you offend, the right people you deal with. Nyɛ saa your life wo so wo som nyame wo te nyame fie but your life you are in bondage in bondage.
Hey yɛn to aso ɛgya de yɛ show. Nti no saa shops no soaps candles.
Handkerchiefs commanding padlocks mirrors nneɛma bebree rings chain tender stones. Magic Stones, Samina, nneɛma bebree, creams, egu saa shop hɔ. Wokɔɔɛ no wohuu bi? Ok, mehu obi.
Yɛnhwɛ ɛyɛ source of daily money. Ɛda biara sɛ wobɛyi sika no, ɛdeɛ bɛɛ nneɛma, aboa bɛn, nneɛma bɛɛ saa ɛna mode sie? Motumi de nipa yɛ? Motumi de aboa bi yɛ hyɛ mo dɛm twa mogya gu ne so? Moyɛ biribi saa? Deɛ nneɛma saa na mode yɛ? Yɛama wo kukuo na wɔwɔ hyɛ mu a, ɛnyɛ wɔwɔ wɔ nwura mu na yɛakɔkye ne yɛde no abɛhyɛ mu. Ɛyɛ wo nipa na yɛayɛ wo saa na yɛde wo ahyɛ hɔ. Ɔse sɛn? Sɛ yɛma wo kukuo no a. Wɔwɔ hyɛ mu. Na wɔwɔ hyɛ mu a. Wɔwɔ wɔ mu.
Sɛ me ne mmarima ada. Mede wɔn souls ne wɔn spirit no akɔgu bank. Yɛyi bi wɔ mu na yɛadane no wɔwɔ no. Sika ne ba ba a, ɛyɛ wo kra, ɛkra na ɛgye, ɛde sika ne ba. Ɛnyɛ purposely for eh, perfume anaasɛ nneɛma no a gu so no. Ɛnyɛ no. Nti nipa ɛna ɛyɛ ne saa. Sɛ mempɛ wɔ hɔ no a, ɛnea mekɔfa akɔsi ɔmansa wɔ me busua mu a, na yɛatɛn ne ne kra no ayi afiri mu, na yɛapolu no, na yɛde body no na ɔde vomite. Nti obi wɔ hɔ, ɔde sika no kɔ awie a,

Bi wɔ hɔ ɔwɔ abusua no mu na yɛse yareɛ bi abɛtɔ ne so, ɔyɛ gyimi gyimi, n'ano nsuo nsuo, ɔntumi nkasa, ɔda faako, ɔnkeka ne ho, watɔ mu ne saa signs no bebree wobɛhu. Maame yɛnhwɛ ne yɛmfa nsi na ɔkyena Nyame adom a yɛntoa so, baabi a Nyame nkonkodi bɛkɔ akɔduru biara no yɛbɛtumi atoa so. Ɛduru stage bi a motumi renew ɛyɛ mo sacrifices no. Moyɛ no sɛn? Renewal of sacrifice na. Mente wo nka no yie koraa. Renewal of sacrifice. Yeah.
Mm, Moyɛ no sɛn? The more a wowɔ into rate na a woyiyi no, ɛno nti na ɛduru mmere bi a wotumi pile souls no wɔ bank no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ ɛhia biribi a wobɛyɛ but sɛ ɛba no in a human blood no a, wotumi kɔpɛ obi de ba. Nti ɛno saa no, sɛ mehwɛ sɛ mentumi nkɔ abɔnten a, na mabɔ paa.
Motumi yɛ reinforcement nyinaa? Mm-hmm. Moyɛ no sɛn?
Hwɛ sɛ ebi a mehia human blood no na physical no because sɛ yɛhia spiritual souls no bi mu. Ɛsɛ sɛ yɛhwie mogya gu.

Animals eh te sɛ nkra ne dogs ne adeɛ a stores ahodoɔ a wɔn siesie wɔn mu no ɛno nso ɛkyerɛ sɛ deɛ nti na wɔn yɛ saa shops bi wɔ hɔ nom a wɔbɛwura mu no na wɔn siesie sɛ wɔn tutu eh shops no mu na wɔn siesie saa nneɛma no. Sɛ yɛsie a ɔn ɛnyɛ sɛ aboa no nko ara na wasie ɔde nneɛma bi aka ho wayɛ nneɛma bi agu so ɛna ɔde asie calling for market nti sɛ ɛyɛ asɔre a ɔrecalli for.

ɛma woka sɛ no wei deɛ mfiri po ase wɔ ne nneɛma no mfiri po ase baabi a na mekɔ bisa silt boɔ no
nti wowura mu wowura shop no mu no nipa sɛn na ɛkɔɔ hɔ nip na nipa ni hɔ mhm. baabi a ɛkɔɔ yɛ a wɔn firi ɛfiri wɔn nneɛma mfiri po ase so na nipa egu sɛ e, e, e, abɔ apee so wɔ hɔ mhm. ɛno nso kyerɛ sɛ wɔn kasa wɔn ehu dabi kyerɛ mi sɛ wɔsi nneɛma. mm. Ɛwɔ shop no mu. Ɔkɔle for market. Ɛna nneɛma no a ɔde ba no nso ɛyɛ attractive. Mm. Mm. Nti ohun yam sɛ oh wei deɛ ɛyɛ papa efiri UK. Ɛpo ase ɔnkyerɛ ɛpo ase ngu hɔ na ɔde ahurahura mu. Mm. Nti ɔde Italian, China, UK, USA, Canada ɔde tag ne bobɔ mu a wo adwene no no. Nti ebesi dɛ na wɔn mu sɛ wei yɛ atade papa wei nyɛ atade papa wei yɛ cosmetics papa wei nyɛ papa. Egyina wo so.
Mpaeɛ a wɔbɔ. Okay.
Fasting na woyɛ. Okay. Sɛ ɛnyɛ a, Nyame bɛyi akyerɛ wo. Sɛ ɛnyɛ nso a, Nyame bɛtumi ama wo ahoɔden a wobɛbɔ mpaeɛ agu so a wobɛtumi de akɔnka a wobɛhyɛ. Nti deɛ ɛkyerɛ ne sɛ wobɛtɔ biribi wɔ abɔnten a ɔsɛ ɔbɔ so mpaeɛ. Paa. Na wobɔ mpaeɛ bɛyɛ yie. Ɛnyɛ sɛ wo ne ɔbaa akɔda, Okay. woakɔdi eh, ntorɔ, woabɔ adwaman, woawie adeɛ, woadi awu, Ɛno mpaeɛ na ne nkɔ. woakɔ akɔtɔ ataadeɛ no na ɛhyɛ wo a, Wo se wobɔ mpae woafrɛ Yesu mogya agu so. Yesu mogya no ɔmma.
Afei deɛ kura ne kan wo a wofrɛ yɛn wofrɛ vision one fm Ghana beye that fateful day deɛ ne kan wo.
Saa time no mu no me me menfa adamfo woyɛ madamfo nso a wonhu me yie enti me ne me uncle family issue bi bae na makyekyere nneɛma me na mekɔ bosom so paa. Yɛbɛba so kyena.
Enti nea ɛmaa mefrɛɛ mo no, na merekyekyere me nneɛma. Nkurɔfo bɛkɔnsɔlte me, Sierra Leone girls, Liberians, Nigerians, Ghanaians a ebinom yɛ prostitution ne nneɛma akeseakese no. Enti mayɛ nneɛma agu dɛn ma nkurɔfo ba me hɔ anɔpa bɛgye de kɔ. Ɛno nti ɛma mete me business no so. Mekɔ market a, mekɔ Mondays, Wednesdays, ɛnna Fridays. na mede saa Tuesday ne Thursday no ne Saturday ne Sunday no ayɛ adwuma wɔ fie. Nti makyekyere mu adeɛ paa a mene obi nya issue bi a mepɛ sɛ mekɔnka no. Na wosɛe no?
Mensɛe no but mepɛ sɛ medi ne so. Mm. Nti masiesie nneɛma. Masam ebi ama wagya nsuo. Nti me wɔ mu ara na saa da no mankɔ awia na me me se ɔɔ anadwo no adwuma a meyɛ yɛ nyinaa no me relaxe nti me kyinkyim me radio na me kyim kɔtɔɔ hɔ ara na me ne guy bi ɛɛkasa akwadaa nyame fa mm, mm, fake pastors mm, no ho yeah.
nti hɔ na adeɛ no bɔɔ me mete sɛ biribi apem me ɛpem wo tie radio no metie no ɛde toɔ because mentie radio mm. Me ntaa nhwɛ TV ɛbɛ distract me nti me ni me time for saa nneɛma no nti adeɛ no pem me no na me maa no gyina aso nti me tie me tie me tie me tie aa na within some few minutes no ɛfaa me sɛ nna na me hu sɛ tension bi ayɛ gyina dan no mu ɛna ɔse fa wo phone na test na ka sɛ. You're a victim to what they are saying. Mm. Nti ɛhɔ no ihu sɛ. Ti force bi na twe wo. Bibi na twe mi.
Ɛnyɛ sɔfo bi preaching na mi tie wɔ radio so. Mm. I don't have time for that. Mm. Ɛnyɛ obi nyamesɛm bi a ɔka no ɛna mi tie yɛ. I don't have time for that. Mm. But akɔla nyame kasa no ɛna mi hu sɛ biribi asane abɛgyina dan ne mu. Mm. Adeɛ no bɛgyina dan ne mu no. I can't get the access to touch my candle, mm. to touch my monitor, to touch anything. Megyina hɔ. Nti ɛhɔ no ara na ɛfaa me sɛ nna. Nna no mu na adeɛ no ka kyerɛɛ me sɛ, Fa wo phone na test na ka sɛ woyɛ victim. Ɛna mefaa phone no na me starteeɛ na me testeeɛ. Me testeeɛ ara na wɔfrɛɛ me no. Ɛkaa sɛ, Saa deɛ ne ɔkyena. Nti ɔkyena na mese sɛ Nyame ma adepa kye me deɛ a, because na adeɛ a ɛgyina me dan no mu no, na mentumi mpue nkɔdware. Mintimi ngye. Woba vision hɔ anɔpɛ mo ho yɛ nsɛn.
First day a me wuraa ha no. Yeah. Me hu sɛ ɛna me feelee because sɛ me kɔ baabi a me nkɔ with my body me kɔ kakra na ma wura spirit mu na ma hwɛ. Me wuraa ha no first day a me wuraa ha no ansa na mɛ ba no ɛtɛkii me sometimes ɔbɛ kae a. Yeah.
Nti me wuraa ha sei no Mehunu sɛ me half side ayɛ heavy, half side ayɛ light. Nti ɛhɔ no na me drop into spirit na mehunu sɛ one, aha no nyɛ a full complete company. Meka nokorɛ no akyerɛ mo nnɛ.
Mehunu sɛ there is, ayɛ sɛ group, group no ebi ate wɔn ho, ebi nso aka abom. Nti me dɛ mbae na mede m'ani na mede hwɛ adeɛ. Deɛ. Deɛ. Deɛ. Deɛ. Deɛ.